Бишенче бүлек. Идегәйнең Туктамыш хан табыныннан Аксак Тимергә качып киткәне. Ләбиб Лерон укый.
Субра моны әйткәндә, хан җыены зур табын бер утырды, бер торды. Туктамыштай олы хан бер утырды, бер торды. Күңеленә төшкән яхшылар, бу ни укыясы булды дип, сыдый алмый җылыйдыр. Күңеленә төшмәс яманнар картайганда бер алҗыган картыбыз мине әйтеп борчылды дип, көлә биреп тыңлыйдыр. Янтая биреп утырган Җанбай анда моны әйтте. Идегәй андый ир икән, Идел йортта бер икән, башыннан башы сау булсын. Хан сынавын иткәндә, дәрәҗәгә чиккәндә, би түрәләр, агалар, башыннан балны кояйык, Идегәй андый ир икән, берәр аяк кояйык. Анда табын шау килде. Хан уңыннан утырып, хан ханәше Яникә Туктамышка аны әйтте. Идегәй Котлыкая улы булганда, эчеп, эчеп бер тилсен, Башы моннан чыкмасын, биләр тоткан ак пычак би кулыннан төшмәсен. Ирнәве юка сараяк, бер аякны баллап бир, бер аякны аулап бир. Ханаш аны әйткәндә, хан хәйләсен иткәндә, тыңлап торган тыңгысын, аңгысынга аңгырды, аңдып торган аңгысын ак утауны калдырды, бәйлә торган атларның зәңге бавын кискәләп, Идегәйнең чуар ат аны юлга калдырды. Тыштан килеп ишеккә, Идегәйгә аны аңдырды. Туйга барсаң, борын бар. Борын барсаң, урын бар. Борын барда барын кайт, атаң белер мәгънәсен. Тимгел чуар, тим чуар, Төн катуга көн сиңа, Кара лачын канатыннан Әзерләргә йон сиңа. Миңа вакыт көйләргә, Сиңа вакыт сөйләргә, Өстеңдәге камка тун, Түрдә утырган биләргә. Минем атым аңгысын, Барлагансың соңгысын. Аңгысын аңдып ни әйтсә, Аны белде Идегәй. Елкылдаган акпычак биләрнең җиң очында чыгып кайтып тора икән, аны күрде Идегәй. Агулап салган сары бал җанбай тотып килгәндә, хан саркытып эш диеп, Идегәйгә биргәндә, агу салган сараяк борынына килеп тигәндә, Ай, борынымны кан кылдың, дип, борын басып Идегәй бусагадан атлады. Токымы тылпар яралган тимгел чуар ат икән, зәңгегә бер тиде, җирдә яткан садагын иелеп алып бер киде. Тим чуарның янбашы җиргә ятып бер тиде. Әйләнеп карап күргәндә, Идегәй инде юк иде. Сыпыра санлы суп җырау, Ни булганын аңлады. Тулгай биреп сарнады, Ай бусага, бусага, Бусаганы бер атлап, Басар бугай шул угыл. Тим чуарын атланып, Качар бугай шул угыл. Исән-аман китсә ул, Шах Тимергә җитсә ул, Шах Тимерне алып килеп, Сарайны харап итәр ул. Азамат ир Туктамыш, Бу ни укыясы булды дип, Тугыз ирен торгызып, өй алдына чыкканда ни булганын аңлайдыр. Кугын менеп атлан дип, хан боерыгын биргәндә, тузгып йөргән тугыз би, тугыз атка килгәндә, атланыр ягын тапмады. Баусыз ияр, бапсыз ат, көбәсен киеп менгәндә, ияреннән ауган батырлар җир басар җир тапмады, әйләнеп кире атлады. Азамат ир туктамыш, суп жырауга анда әйтте. Әле минем акбуз атым, акбуз, акбуз дигәнем, йөгәнен учлап кем барса, аның булыр икән лә. Әле минем өем сарай, асыл таштан салынган, киләчәк өем нигезе, Талдан булыр икән лә, әле минем ханәкәдәй аруым, көнәкәдәй сылуым, яникәдәй бикәчем, көнендә кем көлә бакса, аның булыр икән лә. Суга җырау аны әйтте, ялгызы ерак китмәстер, Иделдән ары үтмәстер, тугыз ирне җибәр дә, алдап-йолдап кашыңа ал, кашыңа ал да башын ал. Исән-аман үтсә ул, Шаһтимергә китәчәк.

Атланып җит кил артына, алып кил гел каршыма. Тугыз иргә аны әйтте. Әй тугыз ир, тугыз ир, Җанбай белән бара күр, алдап юлдап Илегәйне үз кашыңа ала күр, алдап юлдап кашыңа ал, кашыңа ал да башыннан ал. Тугыз ир китте зарланып, бер алла дип алданып. Алар куа килгәндә, Идел кичте Идегәй, бер тел алып китим, дип, бер байтирәк төбенә иярен салып түшәнде. Идегәй анда ятканда, Җантимернең биш улы аңа килеп кушылды. Алар анда яттылар, ятып казан астылар, асып ашап яттылар. Ул төтенне күргәндә, тугыз ир җитеп килгәндә, тугызы да туктады, кашына барып җитмәде.

Борылып Идел чыксана, бездә борын заманда Тунику атлы хан үтте, югалчыдан үстергән Тау батыр аны куганда, тат тырыны кулатай Яман юлга басмады, Тунику данын саклады. Кайт, Идегәй, кайтсана! Идегәй аваз кайтарды. Кара елан, Киңҗанбай, Акылың, чынтык, тинтәк би. Туникү олы хан иде, Утыз йортка дан иде. Далада үскән Тимертау Тат тырынын кузгатып, Туникү данын юк итте. Аваз бирде Киңҗанбай, Әй, Идегәй, Идегәй, Юк томанга син чумган, Туктамыштай олы хан, Аңа каршы кем торган? Юлларыңа тотылырсың, чебен җанлы атаңдай, канлы күз яшь коярсың. Кайт идегәй, кайт сана, тат тырыны, яу түбә, яу түбәгә баш итеп, туктамыштай олы хан идегәй сине куядыр, кайтып барчы бу сана. Олы кызы ханәкә, кеше кызы көнәкә, икәвен бердәй бирә лә, кайтып кияү бул сана. Аваз бирде Идегәй. Акылың шынтык, киң җанбай, Йорт белмәгән тинтәк би. Кыбырсынмый ары кит, Син битләгән сырандай. Тат тырыны яу түбә, Миңа тиңдәш кыз табар. Тат тырыны яу түбә, Миңа данлы йорт булыр. Аваз бирде киң җанбай. Ай калкып акрын туадыр, Ир-егет Яуда үләдер. Яудан качкан ир булмыйдыр, ил алдында көн күрәдер. Яудан качкан ир булмыйдыр, ил алдында көн күрмидер. Егет булып яу башладың, башладың да ник ташладың? Бөркет куган куяндайын, Идел суын кичеп качтың. Аваз бирде Идегәй. Ай калкып акрын туадыр, Ир-егет яуны куадыр. Ир булсаң, суны үткел, Суны үтеп, мине тоткыл. Аваз бирде Киңҗанбай. Көчле илгә син яу ачтың, Батыр булып алга бастың, Батырлыгың күрсәт, мордар. Суны үтеп, нигә качтың? Аваз бирде Идегәй. Таймам баскан юлымнан, салмам сөнге кулымнан, салмам калкан иңемнән, яу җиярмын илемнән. Яуга тиңдәш яу җисам, Илел суын кичәрмен. Кем батыр да, кем куян, шул чагында ил күрер.

Иңсәсе биек бүз урдага, Иңкәеп сәлам бир сәнә. Ирене юка чынаяк, Хан ияң бал бирәдер. Ханәшләр тоткан сараяк, Сүрәтмәле сөт кымыз Кулыннан коеп бирәдер. Эш сәнә, Идегәй, эш сәнә, Ияренең кашы алтын, Йөгәнеңнең башы алтын, Колагың бездәй кадаган, Кәгелен кыздай тараган.

Тардан бүз ат бирәдер ханияң, Мен сәнә, Илегәй, мен сәнә. Якасы алтын, җиңе алтын, Бер күрүе мең алтын. Кара көштән тун бирә, Ки сәнә, Илегәй, ки сәнә. Тотам бавы сум алтын, Кыңгыраулы күк карчыга бирәдер. Күн давылбаз бәйләнеп.

Кил Идегәй, дусым, әй, безнең белән кайт сана. Анда килеп Идегәй, Идел аша аны әйтте. Кайтмам да, җанбай, кайтмамын, каерылып атым башын тартмамын. Иңсәсе биек бүз урдага, иңкәеп сәлам әйтмәмен, иңеп күренеш итмәмен, иңсәмә имән чукмар дигәндә. Ирене юка чынаяк, ханиям бал бирсә дә, бал бирсә дә эчмәмен. Ханәшләр тоткан сараяк, Сүртәмәле сөт кымыз коеп бирсә дә татмамын. Иренем җиргә булганда, ияренең кашы алтын, йөгәненең башы алтын, колагын бездәй кадаган, кәгелен кыздай тараган, шү дигәндә очкан кошны, узып китмәгә яраган, йөргәндә эзен санаган, куш йөрәкле яралган, кысыр елан үзәкле,

Табаны ялпак тарлан бүз, Ат бирсә дә менә алмам. Авым котсыз булганда, Якасы алтын, җиңе алтын, Бер күрүе мең алтын. Кара көчтән тун бирсә, Кия алмам, җанбай, кия алмам. Җилкәмә мөез беткәндә, Тотам бавы сум алтын. Кыңгыраулы күк карчыга бирсә дә, Күн давылыбыз бәйләнеп, Күл әйләнә чөя алмам.

Бу киткәннән китәрмен, шах тимергә җитәрмен. Шах тимер миңа кул бирсә, юртар атка юл бирсә, теләгемне ул бирсә, бу Идел дигән суыңны каер ком кылып кичәрмен. Туктамыштай ханыңны аягыма мөсәххәр итәрмен. Җанбай янә тулгады.

Илгәй торып аны әйтте. Кайтмам да, җанбай, кайтмамын. Каерылып атым башын тартмамын. Алганым Ал Гомәр ханның кызы иде, Айтулының үзе иде. Сагынсын да саргайсын, утрагына торып картайсын, анда минем эшем юк. Ник дигәнен мин белмәм, Колагым саңгырау булганга, Кәмәлнең улы Киңҗанбай, киңәшен өлкән эт Җанбай, арырак торып сөйләче, бирерәк килеп тыңлачы, атаң кара кеше иде, мал биргәннең колы иде, анаң кара кеше иде, аш биргәннең күңе иде. Син дә шундый кешесең, аш биргәннең колысың, мал биргәннең улысың. Ачма, күзең тишәрмен, сөйләмә, телең кисәрмен. Таңлаеңа тал кыздырып басармын, Туктамышның тугыз ир, син тугызда, мин ялгыз, Дәрманың булса, кил, дуңгыз, Камчы тияр муеныңа, кан сыргылыр куеныңа, Бу киткәннән китмәсәм, киң чүлләрне үтмәсәм, Ходай миңа юл биреп, Шаһ-Тимергә җитмәсәм, Шаһ-Тимер миңа кул биреп, теләгемне мул биреп, Кырык түбәгә кырык басып, яу булып килеп җитмәсәм, Нугайлының агыр йорт,

Алтынлап суккан урдасын, көмештән суккан ишеген, төсе суык чын булат очы белән ачмасам, кирәгәсен киртмәсәм, киртеп утын итмәсәм, ханәкәйдәй аруны, көнәкәйдәй сылуны үз түрендә шул вакыт түш астына салмасам, туксан башлы урдага тунамый ия булмасам, Угланнарга сатуга бер сигара куймасам, Кырык көнлек юлыңа, кырык көнлек чүлеңә, Кырык кое каздырып, кырык йорт ян салмасам, Әйткәнемне кылмасам, мин үчемне алмасам, Баба төкләс бабам биргән Идегәй атым корысын.

Миллиард татар редакциясе һәм Китап радиосы уртак проекты, Татмедиа агентлыгы һәм акционер җәмгыяте ярдәме белән эшләнде.